tinokuchingamidzai nemufaro kufuture online academy today um, ndichatsanangura suspense and errors june 2001 paper 1 ndichatsanangura neshona kuti unzwisise kuti zvinodofamba sei uye tichaita sei handitika all right so we want to read my errors edu so you according to the question i'm going to read out the question then ndotsanangura try balance handisi kuiverenga ndichaitwerenga kana ndakuita item b but for now i want to go pa um, item A. So item A, you are required to write up the suspense account. So before I write the suspense account, ndida kutanga ndatsanangura maerrors kuti icha affecta suspense account papi ichaita seyantika.

calculator yangu ndanayo ndauya nayo so zvaunoita ukonoti iwewo mari yako yakashotera kucredit side but credit side kune 121400 kudebit side kune 121900 so unoti 121900 minus 121400 unowana chi 500 500 iyoyo kwakashota kucredit so according to the suspense account we are going to write the trial balance difference yemari ye500 kupi kwayakashota ikoko then tadaro tichaita sei remember tidaenda nemaera zedu step by step the pace of additional fictions and fittings for 400 had been posted from the cash book to the purchase account pakati tikaera because kana tikatenga maassets hatimarekodha kupurchase account tinorekodha kuasset account so china kuasset account asset account tikavhura asset account isusu

suspense account because there's a single entry iri kuaffecta one account so kana zvichiaffecta one account tinoisa chi suspense account in this case as you can see sales day book yakaitwa yakawandisa ne200 while its masales ane credit balance so since masales ane credit balance for error number 2 ndichazama kuisa maworkings apa ndikungoita rough draft yemaworkings and for error number 2 tikavhura chi general entry redu rinorandika tavhura general entry redu tikati debit credit toisa dollars tinoona kuti masales akawandisa so to reduce masales tinomaita se tinomadebita nemari ne200 tocredita chi suspense deko wanzi paidiwa mageneral entries wainyora in this way then tadaro totorivhara ka this for number two means yekuti suspense yedu iri kupi iri kucredit so tinoenda kucredit side kwesuspense account kunoku tino hatinyora kuti suspense tinobva tanyora kuti chi sales how much

if you check that error that error tikaenda iri kuaffecta suspense account why because tiri kuona isu takatorekodha correctly musales day book anti yes 227 but muaccount yabili hatina kuposta takaiposta iri wrong iri mari iri 272 first step ukaona zvakadaro tato 272 ndili 272 minus 227 you get 45 getting 45 wakuita sei want open a journal entry for this so opening a journal entry for error number 3 working yangu inga i'm going to write debit in the vendom exam wakakuti nyora majournal entries don't forget kunyora kuti debit avoid kuandalayina madollars ako debit then wadaro billit chamuita sei Eseu, Billy is a custom. Takarekodha mari kuna Billy yakawandisa. Iri 270 tisedi ya 227. To reduce that tinoita sei? We are going to debit the suspense. Sorry, fanorekodha pazasapa. Suspense. account nemari nedifference ye45 tocredita billy why crediting billy because billy anga akawandisa takamuita wrongly post 272 instead ye227 mise mari yake ikabva yawandisa so kususpense account takuya tonyora kuti chii billy mwana ogona kuda kunyora kuti data billy obva amuti data mabrackets ndiwe obva wanyora kuti 45 ndiwe unenge waita sei waziva watoidentify kuti ndidata unenge watogona kanaese kana wadaro then takuenda pamberi the purchase of goods from m sakala for 250 had been posted to the wrong side of her account that one is a complete verse of entry complete verse of entry manje zvainoita tida kudrowa general entry redu like this tine debit credit dollars dollars chadaro chaita sei tiudzawo ndizuzu takatenga magudzi ubva una sakala ne250 but takamaposta kuwrong side of your account tatenga magudzi isusu sakala patakmise isi kana takatenga magudzi kubva kuna sakala Tinofano recorder goods bought tikatenga magoods e250 sus kubva kuna Sakala. Aifano marecorder sei mabooks ake paakatenga because in this case kana akato mapost at the wrong side to correct this error zvatichaita we are going to debit suspense tocredita chi msakala but in this case manje akatoposta wrongly so kana akaposta wrongly zvatichaita we are going to debit the suspense account tocredita to, to mchi sakala zvaifanira kuitwa because isu taka had been posted to the wrong side of her account takatenga magudzi

to correct a complete vessel of entry we double the amount means sei chaita chi 250 times 2500 so that 500 yatiri kuisai tiri kuti isusu kucredit and antitateka debita nemistake kuaccount kwake kana takaisa kuwrong side zvino tikaisawo credit 250 ichakanselana nechi ne250 yagara iriko then imwe 250 ndoye zvaifanira kuitwa zvacho misei kuti tichauya torekodha kuti m Sakala. Sakala, I am Sakala, it's Sakala, which will be 500. Ndo panosiyanisa munhu anoita A nemunhu anoita B nemunhu anoita C. Identification of errors. An item of 146 of 146 had been debited twice in the general expense account. This is number 5. Togadzira jenoji and redu. Mawakings andiri kuita. debit credit dollars dollars taita sei taudzonzii mugeneral expenses account takaisa twice katikaisa twice tofanoisa chi ka1 but takaisa ka2 general, general expenses ane debit balance means to, to, to reduce tichadebita suspense account nemari ne146 tocredita general expenses nemari ne146 tacredita kudaro tichauya isusu zvaafecta suspense kaizvi 146 miseka zvaafecta suspense iri kudebit tichaya toti chi general expenses 146 tadaro tebva toenda paitem 6 haa majournal endis anga akawanda the creditors total of 4709 had been wrongly entered in the tri balance 4700 iyi yakatoiswa iri shoma bcause tikavhura journal entry reyedu isusu tikonawo tine debit necredit tine dollar sign nedollar sign tadaro tiri kuona itusu kuti macreditors akaitwa mashoma to correct the end takutozova macreditors tamaita sei tichatoma credit nemari ne ne 9 difference yacho tongonoti 4709 minus chi 709 zvikuaffecta one account so tichati suspense veta 9 misei kuti chaiva suspense tobva tati chii creditors mari 9 tida unoti tagona here kana tagona zvinofanira ita sei zvofanira kuvanza saka yo kana wakunyora question kuva yakadai mamarks hatidi utomboti munhu aregrate tida utoweka pacalculator 45 in calculator ndaya nayo uone zvatinoita

tatora master spence account yedu iri apa we have done maworkings edu ari apa simple as that now we want to look at the corrected trial balance tadzoka zvekare saka zvichatibatsira kugadzira chii trial balance yedu mageneral entries atagadzira yanje so zvada kuita ka mageneral entries angu change ndinawo pandomboenda pacorrect trial balance pazvandataura corrected trial balance kunyo corrected trial balance as on chii 31 march 2000 wonyora debit credit chi pane vana vane system yoda kuti anoda kutanga nezvinhu zvaanoda in this case kana wakapiwa trial balance unotonyora in that order tichatanga necapital capital pamageneral entries haina kana chaiaffectwa nacho tongoitora yakadaro iri 20000 then tine madrawings madrawings hatina kana adjustment yatamboona yekuaffecta madrawings tongomatura chi akadaro then tine chii tine mafixtures and fittings remember pandatanga kutaura tida kugadzira general entry era number one apa mageneral entries andaanokuguida apa chinonakidza question yacho neyakawanda haa bepa rara kawo hapana because ukagona kugadzira mageneral entries ezvandaita izvi watova bo because wakutongondotora mageneral entries mafigures otino zvazvidai you be able to prepare corrected travel balance ine seven marks otozvitora zvakanaka usafunga kuti kuisa kuti drawings capital kune mamarks nemamarks mafixtures and fittings maadjustments atichaita ndovane mamarks Chart ichi chine the purchase of additional fixtures and fittings for 400 dollars had been posted from the cash book to the purchase account zviro izvo kuti tichaita sei tichandoti isusu fixtures and fittings how much to debita to credita purchases kana tichitocredita mapurchases thats a way yatiri kubvisa chi mafixtures and fittings akaiswa ikoko it means kuti kana kwakucorrected trail balance chatadebita tinondoedha features and fittings which will be 5600 plus the 400 400 ikubva kupi remember features and fittings ari kudebit pageneral entry tinondomaedha towana mari towana 6000 towana 6k tichaita sei taudzwa nzi datas datas uchaita sei tora figa iripo 9500 remember kumageneral entries I remember tichitaura nyaya dzadata panapa pana billy tataura nyaya dzani dzadata billy akaita sei a sale to billy had been correctly entered in the sales day book as 227 remember adjustment yabilly item 3 iri apo but taona kuti billy isusu tamuisa kucredit side patagadzira general entry

takuita sei tina creditor creditors atakapiwa mutrial balance ndeye 4700 zvandiri kuita izvi inonzi operation mwana anonyora zama asinganyori 9545 pese paunonyora mafinancial statements of so traders even kupartnership kumacompany accounts even wherever you are akaslevel zimsec level advanced level cambridge where if there is no operation don't expect to get an a even at advanced level hauwane a why tichidaro tiri kuti isusu kana kuri kuadvanced level vanoita maincomplete records o level ako maincomplete records we are saying kuti yo for example wati 9455 and then anti tati 9545 then in, in, for mistake wabva wandoti 9475 apa e kana pakutariswa kumakwa panokuva kuti e anyora 9545 maybe aita era pakuita sei pakucalculate but ari kuziva kuti tosubtract azoita hake era yebalance but ari kuziva if pane two marks apa you be awarded with one mark here one mark here means yekuti iwo kana ukasanyora operation wonyora 9475 advance level students o level tera zvandokta you be penalized tinobuda tine zera hauna chawanyora operation is very essential zvimwe zvacho tichazotaura nekufamba kwenguva 4700 then toenda kumageneral entries kwedu msakala is a creditor creditor wedu ari kucredit 500 but remember a creditor has got a credit balance to eda 500 tobva tave pacalculator pedu 4700 plus 500 towana mari 5200 inouya kupi kucredit tobva taita sei tobva tandotora stock stock handaombonzwa nyaya dzestock dziri kutomboendera nestock ini tongotora yakadaro iri 7900 remember tine cash at bank cash at bank yedu ndeyemari ndeye 86 40 remember tine masales but masales ndoanambonzwa unganzi overcast what what vhura bracket vhura che bracket toti 96700 masales tambomagadzira tikamaisao debit masales ane credit balance tinondomasubtract 96700 minus 200 imwe inocalculatwa nemusoro unowana 96500 anything that has got an adjustments in principles of accounting or accounting chine mamax musafe makanyeperana kuti haa regedza hako kunyora operation tione kuti munoenda kupi nazvo purchases ane adjustment because mapurchases edu anga ari e65 500 remember mapurchases ane debit balance according to the pills unofanira kuinga trial balance unonzwisa bo trial balance ndorino kutoziva topic yetrial balance unokubatsira wominus a 400 panapa unowana mari unowana 65100 zvimwe achizodowo calculator unozorwa nemusoro tine mageneral expenses general expenses are, are ex, expenses aya mageneral expenses edu ndee 15760 then tikazo ta adjustment yatapedzisira kuita yemageneral expenses iri panapa tamaisawo credit so tinobva tamasubtractor because ane debit balance so it be 15760 minus 146 delete 146 15614

reverse of entries nemacompensating errors so tokunongonyera transposition wozondoverenga go and research on these errors mazive because nokunopuwa majournal entries onzi tiudzoti era ipi yakaitika it might happen zvikauyawo god bless you mowane nguva yakanaka